Pawlthum zirlai naupang te chibai vek ule in lo dam tlang em? Vawiinah chuan kum tluang bu thumna, zirlai pathumna, hawrawpui hmanna tih kha kan zir dawn a ni. Kan zirlai bu te kha lo keu ve ula kan zirlai bu ah khan phek sawm pathumna a nih kha. Awle, in keu zo tawh em? A bu chhung thu kan luh tak tak hmain thil pawimawh deuh kan sawi anga vawiina kan zir tur haw ropui hmanna tih hi a pawimawhin a tangkai em em a. Kan thuziah te a lo chhiartu turte tana chhiar nuam taka kan ziah theihna atan vawiina kan zir tur hi a pawimawh em em a ni tih kha hriat tur a ni. Aw hmasa berah chuan thu reng reng hi haw ropui leh haw ropte hmangin kan ziak thin a nih kha. Horopui hi hmanna tur hmun dik taka hman a nih chuan thuziak a mawiin chhiar pawh a nuam bik em em a. A hman lohna tura horopui kan hman erawh chuan thuziak a mawi lovin chhiar pawh a har thin em em a ni. Tunah hian horopui hmanna tur thenkhat Kan zir dawn a ni. A vai a zir sen a ni lo maithei a, amaherawh chu a tlangpui a pawimawh zual kan zir dawn a ni. Kan zirlai kan luh hmain haw rawppui chu enge a nih a, haw rawp te chu enge a nih, engtia ziah tur nge a ni tih kha in en ho lawk dawn ang hmiang. Hei a lema kan hmuh ang hian a vei lamah hian Hawrawppui a ziah dan a inziak a, a ding lamah hian Hawrawptea inziah dan a inziak bawk a ni. Ngun takin en ula a Hawrawppuia inziak kan hmu a, a vei lamah, a ding lamah a Hawrawptea ziah dan kan hmu bawk a. Chutiang zelin a-o-bi chaw Tih te hi Hawrawppui a ziah dan leh Hawrawpte a ziah dan kha chu inthiam vek tawhin ka ring a, amaherawh chu a hmanna tur dik taka hman kha in la thiam lo mai thei a, chumi ni vang chuanin a hmanna tur dik taka Hawrawppui nge Hawrawpte kan hman dawn tih kha vawiinah hian kan zir tur chu a lo ni dawn ta a ni, uluk deuhin in lo ngaithla dawn nia aw. A hmasa berah chuan sentence bulah sentence bul tanna apiangah hawrawppui hman zel tur a ni. Entir nan Mizoram hi ram nuam tak a ni, a lum lutuk lova, a vawt lutuk hek lo, thing leh mau pawh chi hrang tam tak a awm a ni, tih a ni a, hetah hian kan sawi zau duh chu. Sentence bula tih a nih angin, sentence kan tih chuan thu kan ziah a, thu hlawm khat zel kha, full stop leh full stop inkara thu kan ziah zel kha sentence khat tihna a ni. Thu kan ziah tan dawn reng rengin kan ziah tanna hmasa ber entir nana a rawn pek, Mizoram tia Em hi hawrawppuia tan tur a ni. Chutiang zel chuan thu kan lo ziak ta a, full stop kan hman hnua kan thuziah lehna hmasa ber tur pawh kha hawrawppui bawk a tan leh tur a ni. Mizoram hi ram nuam tak a ni a ti a, full stop a dah a. Kan thu kan ziah tan leh dawn chiah a, a lum lutuk lo va ti a, A kha haw rawp puiin hetah pawh hian a dah bawk a, khatiang zel khan thu kan ziah in haw rawp pui hmanna tur dik takah kan hmang thin tur a ni. A dawt leh ah pahnihna ah chuan hming bik bulah hming bik tawh phawt chu a bulah haw rawp pui hman zel tur a ni tih a ni. Thil hming eng pawh kan sawi dawn chuan kan ziah tanna tur lai taka kha haw rawp puia tan zel tur a ni tih Kan zirlaiin min hrilh a ni. Entir nan han sawi dawn ta ila. Pakhatnaah Pathian hming Lalpa, Lalpa tia El hi hawrawppuina dah hi chhinchhiah tlat ila, Jehova, Krista tih a ni a. A dawt lehah ram hming India tia I hi. Hrawkpuiin a ziak bawk a, chutiang zelin Assam, Mizoram tih te, khawhming, Aizawl, Lunglei, Saiha, Lui hming, Tuivai, Langkaih, Tlawng, Tlang hming, Phawngpui, Trantlang, Hmuifang tlang, khatiang zel khan, A hming tirah khan Hawrawppui a dah zel a ni. Veng hmingah pawh Chaltlang, Rahsiveng, Damveng a hming tirah Hawrawppui a dah vek hi kan hrethiam ang tir aw. A pathumna atan chuan Hlatlar bula, Hlatlar tin bula Hawrawppui hman zel tur a ni, ti a ni a. Hla kan ziah reng rengin Hla chu tlar khat zel a in tanin a hnuaia a tlar dang a awm zel a nih kha. Khatianga khan hla tlar tin kan ziah dawn khan a bul tanna haw rawp hmasa ber kha haw rawp pui bawkin kan ziak zel dawn nia aw. Entir nan Isuan naupangte a hmangaih Thinlung hmangaiin a khat, chhun leh zanin a veng fo, a lal thutthleng atang chuan tih a ni a, he hla chang khatah pawh hian a tlar tin hi en ta ila, a tlar tinah hian haw rawp pui a hmang vek a ni, hetiang hi ziah dan tur dik tak a ni tih kha kan hriat tlat tur a ni. Palina ah chuan zawhna chhinchhiahna dawtah sentence tawpa zawhna chhinchhiahna a awm chuan a dawt chiaha sentence bul tan lehna ah haw rawp pui hman zel tur a ni, a ti a. Entirna atang hian han sawi fiah dawn ta ila, Enge i duh tih zawh chiaha hian zawhna chhinchhiahna a awm a, a hnu leh chiaha a intanna tura thu rawh khai tih a ni a. Ṭi ah hian haw rawp pui a hmang a, khatiang zel khan zawhna chhinchhiahna kan dah chuan a hnu leh chiah kan ziah ṭanna tur kha haw rawp pui bawka ṭan leh tur a ni. I dam em? a ti a, a dawt chiah a, kei chu ka dam e a ti a, haw rawp pui a hmang bawk a ni. Khawiah nge i kal dawn? Hawrawp pui a hmang leh a, sikula ka kal dawn, a ti leh a ni. Khatiang zel khan hawrawp pui hmanna tur dik takah hian kan hmang anga kan ziaka kha chhiar a nuam bik dawn em em a ni. Tikhan hawrawp pui leh hawrawp te hmanna tur chi hrang hrang chu kan lo hre ta a. Thu kan ziah dawn reng rengin uluk takin khawiah hian nge haw rawppui ka hman ang, khawiah hian nge haw rawpte ka hman ang tih kha kan zir lai kha inngaihtuah chungin inziak dawn a nia aw. Awle, khatih zawng kha vawiina kan zir lai chu a ni e.